Lester diýip biri bar. Indi şoň ýanyna gideli. Geldik ana muň öýüne. Başlamankak öňünden ýatladayyn. Dostlar şu bir podpisat edäýiň ol kanala bir nätdigiňizi. On iki on iki adam bar on iki podpiska aýda sekiz ýüz prosmotr bar ýöne on iki sanyja podpisgim bar. Bolýa laýka soragym ýok. Podpisat edäýiň ýöne. Öne Leicester bilen hem gürleşdik. Preme diye birini halam yok diye mi hem şeyle bir zat diye ve şonu yok et diye öldür diye Facebook'un eýesi eken ne hem yollara gel otur kam can edip sen garry diýdiler köýnen çalyş diýdiler şoň üçin mine şeýleje köýne giydirdim mine sarja bolup okuwa gidip barýan ýana Indi Facebookyň glavny zadyny dolandyryjysyny öldürmäne. Ony. Maňa aýtýa bomba goý diýýäm näme bir zat aýtdy. Buna geldi gana Facebookyň glavny dolandyryjysyny öldürmäne. E, kompaniýanyň içine programmistin bir zat bolup girmeli bolýar häzir. Life Invader. Men e, internetden gözläp gördüm.

Goýdy gana bir zat içine. Çip mi näme saldy telefonyň içine. Telefon arasynda. Bular psihuşka mi näme o? Del gana bile. O biziň maşyn alyp gaçyp barýar biri. Kel toşy. Eee. Maşyn mal kaşyklar ay bolýar. Maňlaýyň bar eken, üç gezegem degil bilmedim. Geldi gari yan kaydan dadımız göreli. Ne borcun? E yok ola. Aha. Ana, ana. Facebook. Şunlar man.

Dawa. Uff. Kelleden ida. Gun çekkeden. Gun çekkeden. Ay böyle. Bana etti ana. Böyle zaten borcu yok hani. Eee. Ine, ogurçylyk diýdim. Gönüne jaň etdiler. Gel ogurçylyk edeli diýdi. Täzeje maşyn aldym öýtse-de, edil paketdir edil. Täp-täze. Ine, segil gapysy ýok diýdiler, bolýa hiç. Ine, çagyrdy özüne, bulam zaýat edilýä. Ogurçylyk edilýä. Banka gurlalýa. Ine, şu kilit daşymyz. Köýnegini çalyş diýýä. Näme bolupdyr şol üçin o?

E, köýnek gollama, näme köýne? Gyzym o. Näme diýilýä? Ay karaç orçulam o geýen çürküsi bar ha kelle geýlen. Şony geý diýe. E karaç e, çürkini hem gördük kellesine baryp gördük. Ýok diýe ama neň amal meýär diýe. Ay ne bayraç geýip barmaly ekeni. Bilmändiris. Şoň üçin eee, aý bir kostyum balykçyga geýerlidik la näme? Çalşalydyk. Çalşyp çykýasa. Seýsen dollarym bar ekine, ýok diýdi magazynymdan. Kowdular meni. Ana, ahyry geýindirdim ana bu çagany, owdanjygyň owdanlygyny muňa. Açyk jaş geýdirdim. Indi gowja boldy, eee, ogurçylyk üçin taýar.

Daway görüşeris. A. Çykma diýer eken. Garaja. Görüşdik ana. A, surat almaly eken. Garaja malay. Hop. Allyk alýan zat näme üçin gapyny dokonca açaňok maňa. Koroçi bu Lesterjan özi aýtdy plan taýýarlady indi bize saýla diýýär sesli ýada kelýäňi işedip haçan kelläni işedip dursa ýow be bir sesli kanyşa näme bar birinja adam saýla diýýär näme kazak Ýöne bir gazak koneçne gazagow dostlarymyzy podderžat etýäs. Muna üç adamam saýladyk biz bilen ogurçylyk ogurlyk etjek adamlar muna plan taýar hemme zat taýar.

Gafa gaty uly eken da. Başga ýurtda çykýasa biz häzir o. Normalny gidenim o var. Ne? Ne yırtılıyor ay bula? Mikrofon nakı? Hiç adam olanok bile oturýa ýyrtylyp otyr bile. Eee. Ýok boldan oga bile. Eee biraz şikileme degme. Ýok bol. Sen kim o? Üçünji öllä bolly.

Ýee. Lester jan, spasiba bratişka. Hop. Gaty gowy boldy ow, näme? 3 million orladyk gow, 3 million orladyk. 3 million pul orladyk gow. Be. Aha. Wyroblenýä besdik 5 million. Gaýtdyk.